Itler we pişikleriň taryhy barada, olaryň täsin hereketleri we olar barada gyzykly faktlary, hä, başga-da, itler bilen pişikler näme üçin oňşanok? Bu wideoda bu soraga jogap tapýas. Taýyn bolsaňyz, wideony başlalyň! Pişikleriň ilkinji gezek dört müň ýyl ozal Müsürde eldekileşdirilendigi kabul edilse-de, olaryň adamlaryň arasynda bolmagy has ir ýüze çykypdyr. Ýabany pişikleriň ýüz müň ýyl gowrak mundan ozal Mesopotamiýada adamlaryň arasynda ýaşap, miladydan öňki on ikinji müň ýyllarda goýunlar we geçiler bilen bir wagtyň özünde eldekileşdirilendigi mälimdir. Arheologiki gazuw-agtaryş işleri soňky on ýylda, Ýakyn Gündogar ýabany pişiginiň häzirki dünýädäki öý pişiklerine iň ýakyn garyndaşdygyny we mesopotamiýaly daýhanlar tarapynda syçanlar ýaly däne ätiýaçlyklaryny iýýän mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin eldekileşdirilendigi subut edildi. Pişikleriň taryhyny öwrendik. Geliň indi bolsa, hemmämiz bilelikde pişikler barada gyzykly faktlary öwrenelim. Tebigy gurşawda ýaşaýan pişikler beýleki pişikleriň öz territoriýalaryna girmeginiň öňüni almak, we beýleki pişikleriň öz territoriýalaryny ele geçirmeginiň öňüni almak üçin peşewlerini gömýärler. Sagdyn bir pişigiň agzynda otuz sany diş bardyr. Pişikler beýiklikden bökenine deňagramlyk mehanizmiň kömegi bilen dört aýagyň üstüne düşýärler. Pişikleriň burun yzlary, adamlaryň barmak yzlarynyň deň bolmaýşy ýaly, burunlarynyň yzlary hem aýry-aýrydyr. Pişikler adamlara we zatlara sürtünip degmek arkaly öz meýdanyny we zatlaryny kesgitleýärler. Ortaça on bäş ýyl ömri bolan bir pişik ömrüniň ýüz ýigrimi alty aýyny ýatyp geçirýär. Pişikleriň gulagynda ýigrimi sany myşsa bardyr we bu olaryň has gowy duýmagyna kömek edýär. Dasta atly pişik dört ýüz ýigrimi sany çaga doguryp, ýazgylara geçen iň köp çaga doguran Pişikdir. Bütin dünýä gara pişigiň betbagtlyk getirýändigine ynanýan bolsa-da, diňe gara pişik Angliýada we Awstraliýada ugruň çeşmesi hasaplanýar. Pişikleriň murty deňagramlylygyny saklaýan däldir, ol diňe bir ýere girip biljekdigini we bilmejekdigini kesgitleýändir. Pişikler adamlar ýaly hem düýş görüp bilýändir. Hawa, ýalňyş duýmadyňyz. Pişikler adamlar ýaly. düýş görüp bilýärler. Bir müň dokuz ýüz elli dördünji ýylda fransuz newrologiýa alymy Maýkl Jüwettiň we kärdeşleri uky wagtynda pişikleriň düýş görüp bilýän bölegi bolan REM zolagyna päsgel berip, başyny ýokaryk galdyryp, aw wagtyndaky hereketleri edýänligini görkezdiler. Pişikler adam saglygy üçin gaty peýdalydyr, geçirilen gözleglere görä, ýürek agyry howpuny azaltmak, kellagyrydan dynmak, gan basyşyny deňleşdirmek ýaly peýdalary bardyr. Geliň indi bolsa itler barada gepleşeli. Ilkinji bilen itleriň taryhyna göz aýlalyň. Ilkinji eldekileşdirme. Bu meselede henizem çözülmeýän meseleler bardyr. Şol sebäpli wideomda toplan maglumatlarymy dürli çeşmelerden bermek isleýän. Bir maglumatlara görä, itleriň eldekileşdirilmegi Merkezi Aziýanyň bir ýerinde on bäş müň ýyl ozal bolup geçendigi baradaky güýçli genetik subutnamalar bardyr. Genetiki gözlegleriň ýene bir netijesi, möjekler on alty müň üç ýüz ýyl ozal, Hytaýda çopanlyk üçin eldekileşdirilipdir. Adamlar bilen itleriň arasynda güýçli baglanyşygyň barlygy indi ylmy taýdan hem kabul edildi. Bu baglanyşygy goldaýan ylmy barlaglar hem bardyr. Adamlar biri-birine seredenlerinde duýgudaşlyk bildirýärler we oksitosin atly gormon bölüp çykarýarlar. Gözlegler, itler bilen adamlar hem bir-birine garanlarynda şol garmony bölüp çykarýanlygy ýüze çykaryldy. Bu wideomda türkmen iti bolan Alabaýa-da ýer bermek isledim. Itimiň ady Batyr. Meň itimiň ady Köpetda. Akguş diýen tohum itiniň neslinden. Şu itiň ady Limon. Bu arwana tohum itleň neslinden. Men muňa Limon diýip, şu limona gorazyny men dakdym bu itiň adyna. Meniň basarym. Meniň arslanym. Goýbaş.
Ajagyz. Alabaý ýa-da başgaça atlandyrylyşy ýaly Merkezi Aziýanyň çopan köpekleri, itleriň gadymy tohumlarynyň biri bolup, ol Uraldan Owganystana, Hazar deňzinden Hytaýa çenli aralykdaky örän giň çäklerde saklanyp gelinýär. Alymlar bu itleriň Mesopotamiýanyň söwüş itleriniň tohumyndan gelýändigini aýtýarlar. Kinolog hünärmenler alabaý itiniň iň gowy tohumynyň Türkmenistandadygyny ykrar edýär. Olar güýçli, çydamly, özboluşly aýratyn alamatlary bolan itlerdir. Hakyky alabaýyň daş görnüşi hem-de beden gurluşy özüniň sazlaşykly, Deň ölçegli, birsydyryllygy bilen beýlekilerden tapawutlanýar. Uly göwresi, äwmezligi, asudalygy hem-de arkaýlygy bilen türkmen itleri köpleri özüne bendi edýär. Çal möjeklerden gelip çykýanlygy aýdylýan itleriň dört ýüzden gowrak tohumynyň barlygy aýdylýar. Itleriň ewolýusiýasy takyk bilinmese-de, ilkinji itleriň gözi ýitileri we gowy ys alyş duýgularynyň barlygy şübhesizdir. Bu ukyplaryny ösdürip, adamlar olary zerurlyklaryna, hödürli jübütleşdirmeler we dürli jynslar döremegine görä ulanyp başladylar. Itler dünýä inen pursadyndan başlap adamlara mähirli garaýarlar. Itler bu görnüşde dünýä gözüni açýan ýeke-täk haýwandyr. Şonuň üçinem itiňize ýakynlygy görkezýänçäňiz, we oňa öwrenişýänçäňiz, ol size-ä öwrenişip, mähir berip başlandyr. Itiňiz size degişlidigine göz ýetiren badyna, ol siziň ysyňyza eýe çykýar. Şol sebäpli ýaşaýan ýerlerinde siziň zatlaryňyzyň gapdalynda ýatmagy makul bilýär we bu olary rahatlandyrýar. Enesinden ýaňa aýrylan itler eýesini iň gowy dosty hökmünde görýär. Täzeye çykyp kabul eden itiňize özüni alyp barşyny gözegçilik etmek üçin kömek etseňiz, olar size wepaly dostuň näl zatdygyny görkezer. Ynsanlar bilen dost bolmandan başga-da, ynsanlar olary köp maksatlar üçin ulanýarlar. Itler gaty ösen ys duýgusyna eýedirler. Adamlara görä müňlerçe ysy tapawutlandyrmaga ukyplydyrlar. Ýitenleri tapmakda-da üstünlik gazanýarlar. Esasanam polisiýa itleri ýörite taýýarlyk alanlaryndan soňra, howply maddalar aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Ýene-de ýeterlik derejede taýýarlanan itler maýyplaryň ýa-da körleriň iň gowy kömekçisi bolup biler. Adamlar ýaly itler hem täze zatlary öwrenip öz başarnyklaryny ösdürip bilýärler. Itler üçin iň kyn okuw K dokuz okuwydyr. Müňlerçe ýyl bäri adamlar bilen bile ýaşaýan itleriň ýene-de bir peýdaly taraby çopanlara kömek etmek we olary goramakdyr. Geliň indi bolsa itler baradaky gyzykly faktlary sizlere aýdaýyn. It eýeleriniň köpüsi muny bilmese-de, itleriň gözlerinde üç sany gabyk bardyr. Üçünji göz gabygy, gözi goraýandyr we çyýagy saklaýandyr. Merkezi Afrikadan gelip çykan it tohumy basenji, beýleki itlerden tapawutlanýar. Basenjiler üýrmeýändikleri sebäpli beýleki itlerden tapawutly taraby uwlaýarlar. Bu it tohumy elmydama oýnamaga taýyn we gezmegi gaty gowy görýärler. Döwrüň iň uzyn iti höküminde tanalýan Ginnes rekordlar kitabyna giren Zeus arka aýaklarynda duranda iki ýüz ýigrimi dört santimetre ýetip biler. Zeus iki müň on dördünji ýylda alty ýaşyna ýetmänkä aradan çykdy. Nýufaunnlend tohum itleriniň ajaýyp halas ediş tohum itleri bolandygy mälimdir. Watanlarynda balykçylar tarapyndan terbiýelenen, ösdürilip ýetişdirilen bu itler aýaklary we ýörite sütükleri sebäpli suwda örän işjeň hereket edip bilýärler. Akylly, batyr, dostlukly, asuda, ygtybarly bolmaklary bilen hem Tanalýarlar. Itleriň hem burun yzlary adamlaryň barmak yzlary ýaly üýtgeşikdir. Itleriň burunlarynyň çygly bolmagynyň sebäbi gowy ys almaklary üçindir. Itler burunlaryna gelen ysy has gowy alyp bilmekleri üçin burunlaryny ýalaýarlar. Itleriň ys duýgusy adamlaryňkydan ýüz müň esse gowudyr. Itler iki ýaşyndaky çaganyň aklyna geler. Mundan başga-da itler edil adamlar ýaly ruhy ýagdaýyňyza düşünip bilýän ýeke-täk haýwandyr. Pişikler bilen itler näme üçin oňşanok? Pişikleriň we itleriň beden dilleri aýrydyr. Mysal üçin, it guýrugyny silkelände, it dilinde özüniň örän bagtlydygyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, şol bir hereket pişige hüjüme taýynlygy aňladýar. Elbetde, pişik bu herekete düşünmeýär. we özüni goramak üçin ite hüjüm edýär. Başga bir garaýyş, pişiklerden çykýan käbir yslar itleriň pişikleri kowalamaga iterýär. Aslynda bu görnüş itleriň ýyrtyjy genleri sebäpli pişikleri kowalaýandygyny aňladýar. Her gezek haýwanat bagyna baranymyzda ol ýerdäki haýwanlaryň ýesirligini uzadýarys. Hiç kim haýwanat bagyna barmasa, haýwanat bagy-da bolmazdy. Haýwanat baglaryna gitmän, ýamanlygy ýok etmek üçin gaty ýönekeý usuldyr. We bu diňe biziň elimizde. Hemme zat birmeňzeş dem alýar. Haýwanlar, adamlar, ösümlikler, agaçlar. Adamlar, haýwanlar bolmasady, näme ederdiler? Ähli haýwanlar bolmasady, adamlaryň ruhlary gark bolardy. Adamlar ýalňyzlykdan ölerdiler. Şol sebäpli janly-jandarlaryň gadryny bileliň. Bütin janly-jandarlaryň hem biziňki ýaly janlary bar ahyry. Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Haýwanlary goralyň, olar biz ýaly janlylar. Indiki wideoda görüşýänçäk, sag boluň!